At gazanan Türkmenistanyň halk esgeri. Iki ýyllap tualet ýuwandan gulluk geçiri. Şeýdip gelmejek bolsaň gulluga gitme. Urşy ýatyryp gelen şumy gaýa. Ukrainany çözüp gelen, iki ýyly arka atan Allaýarjan gaýdyp gelipdir. Frontdan gelipdir öýtýäni. Eýran şasynyň kellesini alyp gelipdir. Gelin geldi gullukdan. Toý bilen gulluk geçirip bile öýtýäni. Gullugam-a ýok beýdip geler ýaly. NATO-nyň esgeri öýtýäni. Gulluk muny edipdir öýtýäni. Maýor Zuwany alyp geldim Kagullukda. Pubukda kyrk ýedi sany kil alyp gelen esger. Afganistana eýläbeýlä gidip gaýdanmy? Urşa gidäýse nähili bolkawy? Kolhozbaş çykmaýby? Watan ogly geldi. Näme iýjegin daga agdaryp geldimmi? Hiç hili kazýol bolmadyk esger. Pubg Mobile-de jazz edip utupdyrmy? Ahyry mert ýigidimizem urşdan gaýdyp geldi. Häzir görüp otursaň özem gullukda kazýol bolan durşuň bara. Nähili boldy bu leý beýtmäýdä esger. Bular gulluk eden bolsa biz nä watana dönüklik etdikmikäk. General geldi waý general. Kyrk ýyl kürtäşde oturanlaram muny ýaly gelmedi dost. Bizä gullugam etmändiris aý. Ýurdy halas edip gelen ýaly.
Awa bagyşlaýdaýyn nalaýda men.
Seň indi nyrhyňam ýetmiş manat ýok gerek gäl gerek gäl sen.
Indi bu gutaranlara näme diýmeli? Baha ýetmiş manat diýýäro. Haýli sizler diýindiňizow. Eý körpe öz bajyň bahasynam aýtsana. Bolanyny göräýin sende. Bir şo galdyda. Utanaňokmy türkmen gyzymyzy diýip oturan zatlaň näme o musor. Hum kançita.

Maşynly geldi, jaň etdi, düş aşak, balam bize bor jan ýetişýän diýip, özem günde gelip çytardy, iýip içýägi, ýanyna o oglana getirip iýdirip içirtdik ýa, gowusy aýdyp dur-a. Ýüregiň dagy berme şu wagtky gyzlar gaty erbe. Şu hemmesi sen ýaly bolsa-da bir ýürekler agyryp dur. Meň ýaly ýok-da dogan. Dur-dur-dur dogan. Çoduň töle.

Güjükdä. Wiý, guş kelle diýsänim, seň bile gürleşeň barmy? Men pişijigim bile gürleşýän. Bagryýkenim meniň. Başga aýtmadyk zatlaň barmy maňa? Muňa seni degijek gülkünç jüýje tapdym. Gör şuny.
Kelläň keçä gaçan pampada ýaly etme manysyz zatlar görkezme maňa.
Rahym sen telfona näme üçin kod goýýaň? Sen näme üçin telfona kod goýýaň? Täze jarylaryň skrin suratlary bar. Mende-de gyzlaň skrin suratlary bar. Näme?
Ooh Assalamualeýkum bratym. Muhammet wapşe men saňa düşünemok kynmy bagyşla diýmek hä janym bagyşla göwnüňe degdim indi gaýdyp göwnüňe degjek däl beýtme lälim diýip boýnuňa almak günäň kynmy hä kynmy.
Bolýa jan. Bagyşla. Indi beýtjek gel indi üstüňe gygyrjak gel. Bir zat düşündirjek bolsam ilki normalny düşündirjek. Bagyşla diýeniň bile bagyşlap bolýandyro. Hümm.
Eje bolaýaw şu ýalklygyňdan maý ýaşajyk gelin ýaly bolaýaw. Waýeý duraýsana bir munt. Sen bolaýmaň bahasyny bilýäňmi? Nähili gowy boldumy?

Agam maňa meň öýüme gel meň ýüzümi alýaňlaňa näme? Geç otur gelen bolsaň. Ar tip ýa. Agy bir ýap aýmaly bor dagy. Agy ýapdyga bolýalar şudur daýyň erçiden aljyradyp ýöne bolýalar Agy şudur şudur diýip meň öýüm ýumurmaly diýlen zat ýok. Geç otur senem näme ýüzüme seredip durdyň. Geç dä bar.
Agy.
Alaýdyň ýöne.
Sypatyň näme agy?

Buaý ýigrimi otuz sany öýüme getirese saýlap öz wkusyňa görä ýz gabam alyp bilýäň. Haa saýlamany dugratýarlar diýip.
Buaý arkaýyn gör gör. Siziňem hemmejäňiz hawa öýüme alasyňyz gelse men arkaýyn ogurşat öýmeleri maslahat berjek. Näme üçin? Sebäbi diňe original hakyky çille öýmeleri satýan özem amatly bahadan. Tim boýum meň alymdana barsaň arkaýyn skidka jygym neme edip goýberer sada goýberýän Rowşy Akilji. Şoň üçinem arkaýyn habarlaş ta saýt çyksady daşlapky hyzmatama ýerine-de baryp bilýäň. Ýaňam aýtdym ýene aýdaýyn Tolkuçka ç iki dokuz ýüz otuz dokuzynjy magazyn. Ogulşa Akilje işiňde üstünlik arzuw edýän nomrlaryna belläp geçeýin altmyş üç nol sekiz ýigrimi sekiz arkaýyn Ogulşa döýmeler bilen habarlaşyň.
Dos. Malades hay. Ne molly.
Ey dos bir kelläňde hiç ýel artykmaç zat ýokda. Ne edip geldiň şu ýagdaýa? Goýsana o.